Trajx kemm minna nafu ġuxi, tista' tajt, kważi kważi mhux twilidna flimkien, imma konna noqogħdu ħdej xulxin u minn konna żgħar ħafna konna konna ħbib għax il-mami tiegħi u l-mami ta' mini kienu joqogħdu fejn xulxin. Allura aħna wkoll konna noqogħdu fejn xulxin, Allura peress li konna noqogħdu fejn xulxin u l-mammi ta' minni kienet toqgħod fejn xulxin, għam konna ħbib meta konna żar ħafna. Ħafna żmien ilu, ma. Kemm minna nafu xulxin? Ħafna, u veru. Għax jina u Grizz, tista' tgħid trabbina fl-imkien, u. Ġifieri, long time ago, niftakarna fil-foresta, niġru nilagħbu fl-imkien, U żgur, wara kemm għadda żmien issa, eh, ħafna, u jina, jina ħafna ħafna, kważi kważi ħajjitna kollha flimkien.
Inti għaw, ma tifhimx bil-Malti żori ta' qed ngħidlek inna nafu xulxin minn mindu konna żgħar. No, no, no.
Ma tajniex fuq il-programm minn bugs, no. Naħseb l-ewwel darba li ntqajna. Ehm, meta il-mami tiegħu kienet sejra l-iskola bih, u l-mami tiegħi kienet sejra l-iskola bija, u waqfu jitkellmu u konna ntqajna l-ewwel darba naħseb dik in-nar.
Ta' ġabni, ehm, ta' ġabni ġifiri bħala girlfriend. Le, ismani ħanajdlek xi. Ara, jiena u mini konna ħbib, ċe għadna ħbib, tajjeb, imma imma mini mhux il-girlfriend tiegħi, jien għandi girlfriend oħra issa, eh, jisimha Chloe. U mini toġobni u bħala friend biss, imma eh, jiena ma jdejaqni xejn fiha li l-minja xina nħobba l-mini Jien b'moħħi meta taqbad teqred warbilha min-nofs, eh? Moħħha biss fl-istudju u fl-iskola dik. U jiena issa kbirt, u l-għara moħħni fil-girls.
No, no, no, no, no. Aħna we're friends. Iwa, minn dejjem konna friends. Ħafna nies ta' kienu jaħsbuna boyfriend u girlfriend, imma no, no, no. We're just best friends, ux. Mela, la jina Grizz ma jdejaqni xejn fih, apparti li kultant ikun naqra zaqqiq ta' imma imma l-pija għandu qalbu tajba, sensittiv, kif naħbat najdlek. Kultant naqra mqareb ukoll. U, u ma jistudjax, eh? Xej.
Ehm, ġeli nqogħdu nilabu, jew per eżempju ġeli toqgħod tal-torini ftit homework, mini. Imma issa li ma tnix nagħmlu l-programm, ma tantx għadna nintaqgħu għax jiena jkollha ħafna ħin ma' Chloe tiegħi, qed tifhem mal-girlfriend għax inħobba.

kien miexi fil-forest u rifes il-koko u bdejt najdlu ja, ja, ja. Mela, u konna nilabu u nitilaw ma' siġar kienna tree house u kol, konna nqodu nilabu għem, veru ta' imma namel ħafna affarijiet miegħu.
Jaw inti ma tifhimx vera bil-Malti, qed ngħidlek jiena l-ħin kollu ma' Chloe tiegħi. Lil Mini ma tantx għadni nara ħafna, ejwa kultant narata, imma mhux ħafna daqs qabel, qabel meta konna nagħmlu l-programm, kuljum, kuljum, kuljum, kuljum kont nara. Immissa minħabba li jiena rusu, eh, iktar inkun ma' Chloe, eh, għalhekk qed ngħidlek hi. Eh, Toqgħod tistaqsini l-istess mistoqsijiet. Jiena għadni għadni nistudja ovvjament. Ġifieri l-griż ma tantx nara ħafna issa għax jiena qed nistudja forsi xi darba nsir ners jew ners jew dokter ma nafx, issa nara. Anka scientist jaġobni, not hekk nistudja fuq is-science, inħab. Ġifieri taf kif hekk, nħu gost nistudja ħafna jiena. Gris xejn, eh?

Anka lil mini ta' nixtieq il Happy Valentine's Day. Għax din hija l-festa ta' kulħadd. Mhux ta' min ikollu il-girlfriend jew il-boyfriend biss ta' kulħadd. Għalek, kur, najdilkom Happy Valentine's Day! Għandi ikun dis-sena se jaħbat ras ir-randan għandi ikun. Ġifieri tiklux l-arm. Oh, xaħla, tagħmel festa sabiħa, għax veru. Kulħadd iħobb. Jiena ngħid għalija, jiena nħobb lil kulħadd. U din hija festa bejn il-ġenituri u t-tfal, bejn it-tfal u l-aħwa, bejn il-nanniet u l-ġenituri, bejn il-nanniet u t-tfal, għax kulħadd fih eh, fih l-imħabba ġo fih, u veru għandu l-imħabba. Allura, nixtieq ngħid Happy Valentine's lil kulħadd, lil kull min iħobb li lilu nnifsu u lil ħaddieħor.